Mae Cymru yn llawn tai hanesyddol o bob cyfnod, ac yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n edrych ar gartrefi Cymru drwy'r oesoedd. Be allwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Be maen nhw'n dweud wrthyn ni am y cyfnod y cawson nhw'i hadeiladu? Gyda'r bwriad o agor y drws ar hanes ein cenedl, drwy bensaernïaeth. Bydd y ddarlunwraig a'r hanesydd adeiladau Bethan Scory yn ymuno â fi ym mhob pennod i rannu eu gwybodaeth a'i doethineb. Mae gan bob tŷ ei stori. Mae ein taith ni drwy dai y cyfnod Tuduraidd yn cychwyn yn Llan Caiach Fawr yng Nghymoedd y De. Mae'r cyfnod Tuduraidd yn ymestyn o 1485 i 1603 O amser Harri'r Seithfed hyd at Elizabeth y Cynta'. Mae'n gyfnod gweddol sefydlog yn ein hanes, gyda llai o ryfeloedd, ac roedd celf a masnach a phensaernïaeth yn ffynnu. Wel, dyw e ddim yn Llancaeach fach, ydyw e, Bethan? Nadi, na.
Ia, mae'n eitha trawiadol. Hwn oedd prif tŷ y Faenor. A mae beirdd yr uchelwyr yn aml yn sôn am tai oedd yn edrych fatha clogoeni, a mae hwn yn esiampl da iawn o hwnnw. Ie, yeah, mae'n ddisgrifiad da iawn, yn dweud. E? pa nodweddion allen ni weld fan hyn at y bethau sydd yn, yn dynodi y stael um, y tuduraidd? Wel, os ti'n edrych, sbio ar y ffenestri, mae yna ffenestri efo arch pigog, a wedyn dros y ffenestri mae dyn ni pethau'r enw hood molds, ac oedd nhw'n taflu y glaw i ffwrdd. o'r ffenestri. Peth diddorol am tai Tuduredd ydy, oedden nhw dal yn cael eu gosod allan yn eitha ymarferol, felly yn syml fysa ffenestri a drysoedd a llefydd tân a simneau yn cael eu osod lle oedd angen nhw. Felly oedd dim gymaint o bwyslais ar golwg allanol y tŷ eto. Na. Dyna'r peth diddorol ydy, mae modd i ni bron darllen y ffasâd. Felly, os dyn ni'n sbio ar y ffasâd yma, ni'n gallu gweld bod y ffenestri mwyaf ar y llawr cyntaf, felly ni'n gwybod yr ystafelloedd fwya pwysig oedd ar y llawr cynta. Yr ffenestri bychan oedd yn goleuo yr grisia. Felly ni'n gallu gweld yr hierarchiaeth clir wrth sefyll tu allan, ac mae'n debyg yn wreiddiol oedd gan y ffenestri y prif ystafelloedd wydr, ond doedd gan y ffenestri bychan ddim gwydr o gwbl. Rownd y gornel wedyn mae pethau fel y ceudi a'r lle tân jyst yn gwthio allan o'r tŷ. Felly mae Bron fel petai tŷ wedi cael ei dylunio o'r tu fewn allan.
Yn ôl y sôn, cafodd Llan Caiach Fawr ei adeiladu rhwng 1540 ac 1560 ac roedd yn gartref i'r teulu Pritchard oedd yn perthyn i Ifor Bach. Yn ystod y cyfnod Tuduraidd pasiwyd y deddfau uno i Gymru a Lloegr, ac er fod yn gyfnod gweddol sefydlog, roedd cryn dipyn o gweryla rhwng y teulu Pritchard a changen arall o deulu Ifor Bach, sef y teulu Lewis. Ond, oedd y teulu yn un o statws, fel sydd i weld yn y neuadd ar y llawr cyntaf.
Ydyn ni yma yn siŵr o fod ystafell fwy o pwysig y tŷ, sef y neuadd fawr. So hwn oedd, oedd calon y tŷ, lle oedd yr holl teulu'n dod at ei gilydd i fwyta neu i wledda. Be mae'n rhaid ni gofio am teulu Tudurodd, nid yn unig yr, yr arglwydd a'i wraig a'i blant, ond hefyd teulu estrynedig oedd yma. A wedyn yr gweision hefyd, oedd na tua 50 o nhw yma. A doedd gweision ddim mor heidrwydd yn bobl isel ei statws, mae'n rhaid ni gofio. Er enghraifft, oedd yr stiward yn rhywun um, uchel ei statws, yn ŵr bonheddig. Fysa'r swydd yr stiward yn cael ei basio lawr trwy'r cenhedlaeth o tad i mab. A beth yn union oedd y stiward yn gwneud, te? Oedd e'n rhedeg y Faenor ar rhan yr Arglwydd, felly cwrdd â tenantiaid a um, pobl lleol, ffermwyr lleol ar rhan yr Arglwydd yeah. yn yr stafell yma. A dyna pan mae gyda fo stafell bach ei hunain oedd ei ar y stafell yma. A digwydd bod mae'r stafell yna'n edrych allan dros yr ardd, felly oedd yn medru gweld pwy oedd yn cyrraedd y tŷ. Ac os sol wedi Aled, oedd hefyd gan y stiward ffenestr fach i cadw llygad ar beth yn mynd ymlaen yn y neuad yn fan hyn. Rhyw fath o Rottweiler y perchennog rili yndyfe? Tybed i. O'n i'n danfon o mas i roi ofon i bobl. A yeah.
be sy'n diddorol yma ydy, mae yna hierarchaeth clir yn y stafell. Da ni yma yn y pen uchel, dyma lle oedd yr arglwydd a'i teulu a'r gwesteion fwy pwysig yn eistedd, mm. yma ar yr esgyn lawr, y pen isa wedyn lle fysa pobl eisiau statws a'r gweision yn eistedd. So oedd hwn yn bodoli wedyn drwy gyfnod hanes y tŷ? Oedd, oedd.
So fyse stafell yma yn bodoli trwy sawl um, cyfnod, a i fod yn deg, mae'n debyg iawn i llysoedd y tywysogion canrifoedd cynt. Ond dath y stafell yma gweld ymweliad gan brenin go iawn yn yr ail ganrif ar bymtheg. Nath y brenin Siarl teithio o gwmpas De Cymru a ddod i ymweld â Llancaech Fawr am un diwrnod.

Mae steil y grisiau pan ddethon ni fyny fan'na i nawr yn wahanol iawn i weddill y tŷ. Beth yw hanes y cyfnod 'na? Wel dyna'r peth, dydi tai ddim yn aros yn statig ac oedd yn arferol iawn i cenhedlaethoedd um, hwyrach gwneud newidiadau fel ydyn ni heddiw. Felly yn yr ail ganrif ar bymtheg nath y cenhedlaeth nesaf ychwanegu grisiau newydd sbon y grisiau yna a dechrau cau rhai o'r grisiau cul yn yr waliau. Ah reit.
So dyna steil cyfnod y Siacobiaeth yw'r cyfnod yy b- Dyna ni. Brenin Siarl yy ta? Dyna ni, mwy o pwyslais ar y grisie fel nodwedd o fewn y tŷ.
Wel dyma lle oedd y perchnogion yn cysgu wi'n tybio? Dyna ni.
Felly oedd y teulu'n aros mewn digon o cysur ar y llawr yma, digon o stafelloedd wely i'r prif teulu a'r teulu estynedig, Oedd gynnon nhw tecstilia ar y gwely, cadw drafft allan, ac un peth sbeshal iawn, sef y ceudi, neu'r tŷ bach yn y gornel yn fama. En suite, felly!
Dyna ni. Dim ond siafft syml iawn yn mynd lawr at carff bwll neu draen oedd e, ond oedd o'n meddwl bod dim angen teulu fynd yn bell i fynd i'r tŷ bach. Ie. Doedd doedd dim un o'r rheina gyda ni yn y tŷ pan bo' ni'n tyfu lan yn y chwedege. Ond ma' 'na lawr arall 'ma hefyd o's e? O's, o's, ma' 'na un llawr arall uwchben i sef yr atig, a mae'n debyg taw y gweision fydde'n cysgu lan fynna oddi tan o'r yy strwythur to. Mae'n bosib bod 'na sawl rhan i'r atig, felly un ar gyfer gweision gwrywaidd, un ar gyfer gweision benywaidd, ac falle un cornel lle oedden nhw'n ynysu unrhyw gweision oedd yn sâl i i stopio unrhyw beth rhag lledaenu. Ond wedyn, mae 'na dal cysylltiadau rhwng y lloriau gwahanol, felly tu ôl i fi fama mae 'na grisiau yn y waliau er mwyn i'r gweision cyrraedd yr ystafell yma o'r atig. A dyna'r peth am y cyfnod Tuduraidd, oedd y gweision ar waith dal yn weledol iawn o fewn y tŷ, felly oedd y teulu'n gallu clywed a gweld nhw'n symud o gwmpas o hyd. Fel y welwn ni mewn cyfnodau wedyn, oedd y gweision 'di dechrau cael eu cuddio i ffwrdd. yn yr islawr neu i un ochr mewn adain, ond yn y cyfnod yma o'n nhw'n rhan annatod y tŷ.
Mae ein taith yn mynd yn ni'n ôl, lawr i'r llawr gwaelod, i fywyd didyraidd y gegin. Oedd aelodau'r teulu jyst gallu cerdded heibio gweision yn gweithio fan hyn? Oedd, dyna ni ar y llawr waelod felly mae'r ddwy gegin yn rhan rili amlwg o'r tŷ. Ond a dweud y gwir oedd gallu'r teulu i fwydo gymaint o bobl yn rhywbeth i fod yn falch ohoni felly nid yn rhywbeth i cyrthio i ffwrdd. Mi oedd 'na bwyslais mawr ar lletygarwch yng Nghymru, siŵr o fod fwy nag yn Lloegr, felly oedd wastad croeso i croedwyr, teithwyr, i ddod mewn i'r neuadd. Wel, oedd y beirdd yr uchelwyr yn aml yn sôn am gleddu efo mwy na 100 o bobl. Waw!
Ma hwnna'n lot o bwyd i baratoi, dyw e? Ydi, fi'n stryglo i bwyd oedd jyst da i ynni.
Felly, beth yw'r gwahaniaeth rhwng y gegin yma a'r gegin arall? Ie, dyna peth rhyfedd, mae yna dwy gegin efo'r llefrith tân enfawr yma gefn wrth gefn. Mae'n debyg roedd yr ail gegin ar gyfer y teulu yn uniongyrchol, felly dyna lle fysa'r bwyd yn cael ei coginio'r teulu, a weithiau gweini i fyny at y parlwr drwy'r grisiau yn y wal, ac dyna lle oedd y selar hefyd, y mynediad at y bwyd. Wedyn yr ail gegin yn bwydo gweddill y tŷ, a ma' 'da ni grisiau wedyn yn y wal yn mynd lan at y neuadd fawr. Ond ma' 'na siŵr o fod elfen o diogelwch ynghlwm efo hwn hefyd, achos ma' 'na bar tynnu rhwng y ddau gegin, So falle oedd y teulu yn becso am gweision yn y muryd deb eu bwyd nhw? Ond dwi ond yn feddwl ddo, pan wyt ti'n sefyll tu allan ac yn edrych ar y tŷ, sut ti ddim syniad o'r cymhlethdod rhyfedda yna, bod bod grisiau'n diflannu trwy'r waliau neu bod posib rannu'r tŷ yn ei hanner, yn dyfe? Dyna ni, a mae jyst yn wych y ffaith bod y tŷ yma wedi goroesi a bod e ar agor i'r cyhoedd, fel bod modd i bobl ddod i profi bywyd yn y cyfnod tyduredd. Ie, ie.

Mae ein taith ni drwy dair cyfnod tuduraidd yn mynd â ni i ddimbych y pysgod nesaf. Efallai nad yw tir masnachwr mor grand a llan caeach fawr, Ond mae e'r un mor drawiadol a phwysig. Mae e'n du oedd yn cyfuno gwaith a bywyd domestig. Dyma siop ffenest y masnachwr, os mynnwch chi. Dyma lle oedd yn gwerthu i nwydde. Wrth gwrs, oedd yn holl bwysig bod nwydde'n dod mewn a mas trwy'r borthladd fan hyn yn Dinbych y Pysgod, Tre Ceirog ar lan y môr, gymaint haws cael pethau mewn dros y dŵr nag ar hyd y tir, lle o'n nhw'n agored i ymosodiadau gan Gymry cyntachlyd, wrth gwrs. Y'n ni'n gwybod bod y tŷ wedi bod 'ma ers tua diwedd y bymthegfed ganrif. A fel hyn oedd yn edrych pryd hynny. Lwcus bod fi 'di wneud model ohono fe'n barod. Dim ond y darn yma, wrth gwrs, 'yn ni'n gweld heddi, dyma ffordd 'yn ni'n dod miwn fan hyn. Ond sylwch, do'dd 'na ddim grisiau tu fewn i'r adeilad, o'dd y grisiau i fyny i'r a- llawr nesa, y tu allan. Ma' 'na dri shimne yma, a ma'r tri ar gyfer pwrpas gwahanol. Ma'r shimne fawr yn y cefn fan hyn ar gyfer coginio, yn llydan ac yn sgwâr. Ma'r shimne crwn fan hyn ar gyfer lle tân y llawr cynta. A fi'n credu mae yn grwn oherwydd fydde wedi bod yn weladwy o'r môr fella ac yn fwy sbrachus oherwydd bod yn grwn. Ac wedyn dyma'r un ar gyfer yr ystafell wely sydd yn llai amlwg wrth gwrs ond yn brigo jyst uwchben crib y to fan'na. Mae 'na dai fan hyn nawr wrth gwrs yn gorchuddio yr harbwr o olwg y tŷ ond yn wreiddiol bydde hwn wedi bod edrych allan dros y môr. Fi'n gwybod beth ych chi'n meddwl, pam bod pobl yn prynu spices ar adeg ni? Dyw e ddim fel 'se ni'n heidio i archfarchnadoedd i brynu nhw, ydyw e? Wel, yn y cyfnod yna, oedd pound o spice yn gyfystyr, yn ariannol, i chwech ychen tew. Felly oedd cinog neu ddoi i wneud allan o werthu'r nwyddau 'ma. Wel, fan hyn oedd y masnachwr yn gweithio, wrth gwrs, ond oedd e hefyd yn byw yn yr adeilad yma. Ac i ni mynd o fan hyn nawr, drws nesa ac i fyny i'r ddau lawr fan hyn. Yn ôl yr hanes, yn 1566, fe fewnforiwyd yr orene cynta o Bortiwgal i Gymru ar fwrdd y llong La Nossa Senhora. Mae'n bosib y cawson nhw'u defnyddio yn yr union gegin yma. I ni yn y gegin nawr, yng nghefn y llawr gwaelod oedd y siop lle fys i'n gwerthu fy nwyddau yn gynharach draw fan acw a'r drws yn syth o'm mlan i. Ac fan hyn oedd y bwyd yn cael ei baratoi, wrth gwrs, a sychu dillad neu beth bynnag oedd angen wneud, oedd y tân yma yn mynd trwy'r dydd, mae maint y simne llawn cymaint o stafell bron a bod, mwy na thebyg oedd 'na ambell i gadair mewn 'na hefyd, lle lle chi steu i gadw'n dwym, ond fan hyn oedd y bwyd i gyd yn cael ei baratoi.

Hyn ni ar y llawr cyntaf nawr, yn y tŷ bach, ac uh, does na ddim fflys, felly disgyrchian sy'n mynd ar cyfan i ffwrdd. Ond mae'r stafell yma ar y llawr cyntaf yn rhyw fath o dineuad fath o le mewn gwirionedd. Mae'n stafell lled gyhoeddus. I fan hyn bydda pobl oedd angen prynu y nwyddau oedd y masnachwr yn mewnforio o dramor, i fan hyn fyddan nhw'n dod i drafod, achos bydde'r masnachwr ddim yn baeddu i ddwylio gyda rhyw llwyed o hyn a llwyed o'r llall o'r spices i lawr grisiau, bydde morwyn yn hyn, neu gwas, falle. Ond i fan hyn oedd y pobl bwysig yn dod i fyny'r grisiau fanna i drafod beth o'n nhw moyn, beth allan nhw brynu, faint o amser oedd yn mynd i gymryd i gyrraedd, a'r holl bethau pwysig yna. A hefyd fyddan nhw wedi gallu gweld y llongau yn dod i mewn i'r harbwr. trwy'r ffenestri mawr 'ma. Felly oedd ystafell 'ma'n aml bwrpas. Fan hyn fydda'r teulu yn byw, a fan hyn fyddan nhw'n gwledda, a fan hyn fyddan nhw'n gwahodd i ffrindie neu fasnachwyr eraill i ddod mewn i fita. Un nodwedd ddiddorol yn y fan hyn yw'r ffordd mae'r ffenestri yn ymestyn allan ar gorbelau. Roedd lle yn brin o fewn waliau'r dre, ac mae rhain yn arwydd arall o statws y tŷ a'r perchennog, Thomas Jourdan. Ydy wedi cyrraedd yn enfod nawr. Dyma y brif stafell wely, dyma'r unig stafell wely mewn gwirionedd. Ac ydy ni'n gallu gweld sut oedd y grisiau yn dod i fyny i'r i'r lefel yma, ry'n ni'n gallu gweld marciau'r grisiau yn y wal fyna, dydy ddim grisiau pren yma ar y bryd. Yr un stafell yw hon, wrth gwrs, neu un stafell oedd hi'n wreiddiol. Felly oedd yn gysurus iawn, oedd yn gynnes iawn, ac uh, oedd pobl yn gysgu'n eistedd fyny ar y bryd yn helpu i dreulio bwyd yma'n debyg. Unwaith oedd y merched, os oedd gyda chi ferched, yn mynd yn rhy hen i gysgu mewn fan hyn ac yn barod i briodi, ond nhw'n cael eu symud allan ac nhw'n cysgu ar silffodd. Fe dyna beth yw'r tarddiad On the shelf, mae'n debyg. Ond ta waeth am ni, yn dyw e'n hyfryd fod fan hyn a gallu gweld yr holl dystiolaeth yma o sut mae'r tîm yma wedi cael ei roi at ei gilydd a'r nenffyrch hyfryd yma sy'n dyst mewn gwirionedd i'r ffordd adeiladwyd y lle yma a pam mae e'n dal i fod yma ers um, wel, dros 500 mlynedd, yndyfe?

Ry'n ni'n symud o'r môr i'r mynydd nesa ac i ardal Dolgelle yng nghysgod Cader Idris. Y faner sydd yma, hen dir abad, sy'n gysylltiedig ag abaty cymer gyferbyn, ac yn dyddio o'r bymthegfed ganrif. Wel dyma fe, y faner, tir abad, gyferbyn ag abaty cymer draw fan acw, pan nag oedd yn byw yn yr abaty gyda'i brodyr llwydion, wi ddim yn gwybod, ond dyma oedd i gartref e, ac yn ni'n gallu gweld o'r talcen fan hyn bod pethau wedi newid cryn dipyd, mae'r to wedi codi, mae'r ffenestri'n fwaog, ddim mi oedden yn wreiddiol o leia. A wedyn os symudwn ni draw i flaen y tŷ wedyn, Mae'r drws neu'r adwy yn edrych fel taw wedi bod yna reit o'r dechrau cychwyn. Ond hefyd, mae gyda ni fwtresi yma, sydd o bosib yn dod o'r cyfnod Tuduraidd er mwyn adfer y wal, oedd e yn amlwg yn gwyro mas ar ryw adeg, a mae'r ddwy dorma yna yn y to, wrth gwrs, dyw reina ddim yn perthyn i'r cyfnod Tuduraidd o gwbl. Ond beth sydd yn rhyfedd yw, mae'r brenin Tuduraidd a chwalodd yr, yr abati gyferbyn wedi hen fynd, ond mae'r tŷ Tuduraidd yn dal i sefyll. A mae o'n wampad o le. Mae'n edrych yn fach iawn o'r ffrynt dyddiau yma, ond yn un gyfnod oedd o'n anferth, credwch chi fi. Delyth a Geraint Rowlands sy'n byw yn y faner erbyn hyn, yn ffermio ac yn gweithio o adre. Beth yw'r gysylltiad di â'r tîm a Geraint? Wel, fi ydi'r pumed genhedlaeth yma. Yym, ddoth fy nheulu fi, yn hen, hen ddaid i, lawr o Drawsfynydd, dechrau'r ganrif ddwetha. A wedyn, yym, pan farwodd o, o'dd 'i ferch o erbyn hynny wedi prodi ffarmwr o Lanuwchllyn, a wedyn mi ddothon nhw yma, reit taid a nain a dad, brynu'r pan nath ystâd yr hengwt ar werth yn niwedd y saithdegau 'lly. Pan oedden ni'n do lawr at Taid a Nain 'lly pan oedden ni'n fach. Na chydig iawn yn do mewn fan 'yn 'lly achos fel dwi'n deud stafell pobl ddiarth o hon yn cael ei chadw yn stafell orau 'lly ynde? Wedyn na ma'n wahanol iawn pan oedden ni er ni ddechrau defnyddio'r stafell fwy pan oedden ni fyw 'ma 'lly. Fwy fel stafell i ni fel teulu felly ynde? Wyt ti Delyth?
Wedi priodi mewn i'r dinas di yma. Shwt brofiad yw e i symud i dŷ fel hyn? Wel mae o'n, mae'n fraint mewn, mae'n debyg achos yym mae 'na gymaint o hanes ynghlwm â'r lle a mae rhywun yn teimlo bod ni'n gwarchod adeilad hanesyddol iawn. Fydda i'n aml iawn yn dod i'r ystafell yma ag yn myfyrio Tasa Roalia yn gallu siarad mi fysa 'na ambell i stori ddiddorol. Ma' 'na lot o we pry cop yn hel mewn hen ddau a yn naturiol ma' 'na waith llynhau yndoes ond yy na mae'n fraint. Oes unrhyw ŵyrgylch 'y chi'n meddwl sydd yn y tŷ 'sa chi'n gorfod disgrifio fe? Cartref Aldi ond e lle dwi'n cwestiwn lle dyna ydi o'n nghartref i. Ch'mo' ma'r lle yn rhoi dy hun i ddathlu ac i gymysgu efo bobol mewn ffordd 'lly. Ma' 'di bod yma bron i chwe canrif a 'dan ni mond yn damaid bach iawn o hynny 'lly yn y ganol rhywle. Ia. Ia. Dim ond benthyg â chi. Ia yn union yn union. Wel 'ma ni yn y parlwr 'ych chi'n gllu teimlo'r hanes yn y stafell 'ma yndych chi? Ond, yn ystod y cyfnod Tuduraidd, mi fyddwch chi wedi gallu gweld sefyll fan hyn, trwy'r nenfwd mae fan hyn, yr holl ffordd i'r to, a'r gwaith pren bendigedig sydd fyny y grisiau. Doedd y y rhan yma o'r tŷ ddim yma o gwbl. Un stafell fawr oedd hwn, un neuadd fawr. Ac oedd on y cyfnod Tuduraidd, wrth gwrs, mi oedd gan bob tŷ, pa bynnag i statws, oedd gyda nhw rhyw fath o neuadd. Mae hon yn womper, mae hon yn un arbennig iawn. Dim ond o ddechrau'r ugeinfed ganrif mae'r strwythur yma'n bodoli. Pan roddodd cyn deidiau Geraint yr nenfwd 'ma i mewn. Mae'r pren yma, er enghraifft, wedi dod o o ryw faeudi cyfagos. Mae hwnna fan'na yn drawst gwreiddiol, byddwn i'n meddwl, achos mae 'na chamfers go handi Tuduraidd ynnyn nhw. Yy felly mae hwnna 'di symud o fod yn llarweddol erbyn hyn i gynnal hwn sy'n mynd ar draws ac yn dala'r nenfwd i fyny. Y darnau eraill sydd yn perthyn i'r cyfnod gwreiddiol yw'r dryse naill ochr i'r lle tân. Hwn fan hyn gyda'r hoelion i gyd ynddo fe, mae hwnna'n arbennig o hen fyddwn i'n meddwl, a wedyn mae yna un pigfain, y top pigfain yr ochr arall. Ond unwaith eto, ni'n gweld yndyfe, mae, mae y tai yn newid yn organig gyda'r cyfnodau gwahanol a gyda pha bynnag berchennog sy'n byw yma, er mwyn ateb i gofynion nhw. Fe rai chi fadde i mi os fydd yng ngheg i'n ben agored am lot o'r amser wyl am fan hyn, allai ddim credu beth rwy'n gweld. achos mae 'na rhyfeddodau i bob cyfeiriad fan hyn. Dyma i chi strwythur y tŷ, strwythur y tŷ neuadd, yn ei berffeithrwydd, yn ei gyfanrwydd. Mae e gyd yma, os dim ots ble chi'n edrych, i bob cyfeiriad, i bob, bob stafell wely. Mae yna ddau bar o nenffyrch fan hyn, a hefyd y darnau cynorthwyol yma Sydd yn rhoi nerth i'r ffrâm, mae e gyd yma yn gyfan. A wrth i mi symud draw i gallu gweld trefoils yn y top yna'n diflannu mewn i'r atic, trwy'r wal a mewn i'r stafell wely yma, mae'r cyfan oll yma ei weld yn ei holl ogoniant. Dychmygwch siwr fyddai yn y cyfnod Tuduraidd bod chi'n gallu gweld y strwythur pren bendigedig yma o lawr yn neuadd, lawr sâr, heb y stafelloedd yma, heb y wal yma fan hyn. Bod hwn i weld yn ei gyfanrwydd, a dyw hwnna'n fendigedig. A dyma lle mae'n taith ni o dai Tuduraidd yn dod i ben. Tai gafodd ei dylunio o'r tu mewn allan. O'r clamp o du yn Llancaeach Fawr i dir masnachwr effeithiol. Lle gwell i orffen ein siwrne nag yn nefoedd y nenffyrch.